घर लग चलि एलियै तऽ की बात भेलै से आबैत कला बात नहि भेल रहए तऽ जेबै किताब राखबै अपन अपन आ अयबै एकदा भेटबै ये कोई दग तऽ नहि यऽ देखतै केना कऽ कोइ पता नहि कोई बात के दग
नहि छै कोइ ए पहिले जखना नहि मिलै छलियै अपना आरके ओ चाल लऽ हँ चाल लऽ यार
हँ ओहिठिना छी बस स्टैंड छै हँ यौ ने यौ ने ओहिठिना जहिना पहिले भेटै छलै काल्हि नहि भेटल रहियै हँ परसू नहि भेटल रहियै सब दिना जहिना भेटै छै ओहिना यौ ने य ठीके छै आबै छी यौ यौ यौ लिअ

मोनके अस्थिर करू आब की करै की भए हे मोनके साधू ने कनी मोनके साधू ने कनी आब तऽ हमरा अगम दिगम लगी खून गई छी एहन समस्यामे भरिसँ कि अहाँके बच्चा तच्चा यऽ पेटमे की पता तो सूर में दिमाग नहीं दिमाग नहीं लगबे बच्चा नहीं है पेट में ओहिमे काने खींचे के कोन बात छै सुन ना कहै छी। की कहते तऽ
सुन ना एकटा छी तऽ नहि कोनो बात छै तोरा अपना देख अपना नहि तू बुझबी अपना नहि अनुभव करबी भाय तोर वएह बात नहि बुझैत रहै छी तऽ बात नहि बुझै छियै तऽ कतनिया ने कनिया ने कतौ चढ़ से तऽ बुझलियै बात तऽ अहूँके होश करऽ पड़तै ने हँ समस्या छै गम्भीर छै कोनो एहन बात व्यवस्था सोचि कऽ काम करऽ पड़तै ने आब लिअ कहू तऽ अहाँके घरमे माय मम्मी पापा छै हमरा घरमे छै हमर माँ पापा आब केहन समस्या छै हमर घर मानतै कि नहि मानतै यहाँके घर मानतै कि नहि मानतै चक्कर आबै छै चक्कर आबै छै चक्कर तऽ आब हमरा आबैया यहाँके की आब चक्कर तऽ हमरा आबै छै सुनिए गऽ तऽ कथी लए करबै पैर एते डरै अहाँके हैं? सुनू ने तो प्यार प्यार कर लिए कथी लो सब बुझ के लो लिए माँ या प्यार के लगे कैसे लोग गुना छी या के चलता बुझ लिए ना प्यार के लिए लेकिन प्यार के एहन परिणाम हेतै से नहि ने जानै छलियै इहो ने सोचना चाही उठू कहै छै तो उठाओ ना जल्दी ए भगवान हमरा तऽ गड़ा के धोल भए गेलै भरि सक सुनू ने कहै छी ये चक्कर दे जाइए कते दिनसँ एना होइ छै तऽ अखनी तक नहि हमरा आइ जा करके कहलकै ई बात

पैसो ने होना चाही पैसा नहि ने छै एखनी हाथमे
दू टका एक टका के बात छै दस दस हजार टका के बात छै
दस हजार टका पढ़े लिखे वाला आदमी के दस हजार टका कनिए भेल हम पढ़े लिखे और बाप नहीं पढ़े लिखे छै बुझलिए ना तो कथी प्यार कर लिया प्यार के लिए मानै छी हम प्यार के लिए लेकिन एहन दशा नहीं ने होना चाहिए एहन प्यार में कौन प्यार भेले कि की भेले हमरा पहले से सुनू कहै छी हे बच्चाके नहि खसऽ यहाँ अपना मम्मी पापासँ गप करू हमहूँ अपना मम्मी पापासँ गप करै छियै नहि हेतै तऽ दुनू गोरा शादी कए लेबै जब प्रेम केलियै तऽ बच्चाके ओहिमे कोन गलती छै मानबे ने करत तब ये मनो ने यहाँ मनो ने हमहूँ मनेबै
कटिए देतै हमर बापके ओकर तऽ कहबै तऽ
ओते डर होइए तऽ कथी लए बोलो सब प्यारके नौटंकी केलियै नाटक केलियै ये काटि देतै हम केना मम्मी पापासँ पूछि कऽ ने केना छै कोनो बात व्यवस्था ठीके चलि ले यहाँ जाओ घर मम्मी पापाके समझा बुझा अपने नाटक करबै ने किछो किछो तऽ अपने ओसभ ध्यानमे जेतै सएह ई केना छै नहि छै अपने ओसभ पकड़ि लेतै पारखी आदमी होइ छै बूढ़ पुरान अपने पूछतै तऽ सभ बात सचैए कहैके छै आ नहि कहैके छै तऽ भेँट घाँट होइते रहतै जाहि दिना जे हेतै देखल जेतै लेकिन खसबैवला बात नहि करू लिअ जाउ हे हम जाइ छी हमहूँ राख लिअ हमरो मम्मी कहैत हेतै सएह छोड़ा कतऽ गेलै नहि गेलै राम ठीक है जाओ ये- जाओ, जाओ।
लो, बाय